É óndi ki munta ken ta lenbra di Deus sô ki ata mi es ten ami ta lenbra tudu óras mi trudja Deus na nha boka paz amor filisidadi paz amor e filisidadi mon sin mi agora ta partilha pake oxi oxi nha ta ben da mudjer dos faze dos pergunta oxi é dia di ki nha ta da mudjer dos pergunta ka bo mora ta txia dia 14 di fevereru ma n ta fika ku modi n ta trus pa n ka fla nhos nada nau nho ben faxi. Pamodi ki mizer i ami N ta koba so omi, ma ka ta nta ja kadiau Mudjer i gotu axi ata na so pariodu si es atxa ma e bunitu Ami N ka sabi ma si pamodi N ten ki traze Ani 14 di fevereru pa N sabi kel é pamodi go pa ke pa ke go gosi N ke dise pamodi pamodi mudjer dise pamodi mosinhu dia 14 sa ta txiga mosinhu ah mosinhu ku axi axi na mundu. Bonzinho, ami N ta lenbraba ami di pode di 2011 ki N saba dja 14 ma ma ma ma 14 di fevereru dia di namoradu. Bonzinho, dia di namoradu bo e tristi bo, bo su ka ten namoradu e modi bo? Bonzinho, jelu ta kai mba nenti, ta baza na kabesa. Oi! Gentis, tudu bon dia, ô tardi, tudu tudu mundu. Mon si dia 14 di fevereru sa ta txiga, mon si. Nha anu sa ta txiga, mon si. Mon si, fevereru é ton abensuadu pa mi, dia ki inda mi fevereru propi. Si N sta fobadu, N sa ma Deus ta manda un dinherinhu pa mi. Si Zé Kalheba ka pobri, N sa ma Deus ta da. N sa so ke Deus ta da. I si N sta feju, N ta fika más bunitu un bokadinhu. Pabia, mon si, fevereru é abensuadu pa mi, kon ta fla, Nho Deus, nho Deus ka nhu falta nada. Mozinho, Fevereru Ki N kasa ki N ben Europa ku orgulhu Fevereru ki N nase ki N ben mundu Pamera bes N ta ba pa N rupeta di ke jitu Fevereru ta fase nha irmon anu Fevereru ta fase do fidju anu Fevereru ta fase ta fase nha dos un fidju un rapasinhu un un mininu anu Fevereru. É dia 14 de fevereru ki é dia di namoradu. Ken ki tene namoradu, ken ki ka tene ki fronta. Buska ami fevereru abensuadu ki mi fevereru dja N ta sai djejetu. Ami N sai na porta di kasa N atxa vinteru na txon Fevereru é abensuadu mon fidju Ami N bu diretu kel dia N fla-nu ami é bunitinhu Fevereru é abensuadu Fevereru é abensuadu pa kel dia N manda mensaji gosi N di si Vanesa la manda na pas di Dios.

Kel dia tudu omi pode ta nprasadu ku se mudjer, si ka sta di gera, ma pa bu pas. Má nbósi, ata txiga sin, ata txiga, ata txiga. Nbósi, kes tera li tanbe ka teve un tenpu nau sin, ma nu ta resebe tudu. Ami nta lenbra un anu, dia 14 di fevereru, nu sta so na kumia, kumia, kumia, kumia, ma un fla ma, ma, ma, nbósi, ke ku ta nta lenbra? Nbósi, ten algen tanbe ki ten kabesa grandi, ma la dentu nada ka ten nau. Mo ku, mo, mo ku, ku namorá sin tava ta spera. No so na baby grow, na baby grow, na baby grow. E ta bom, esa três hora madrugada. Oh, não, me comembra lá Flamengo tá esperando. Hoje é namorado. Hoje tem coisa também que é demais também, porra. Mas galera, não, hoje não tem mulher do coisa. Mulher para nós não coisa. Nga ta nrola ka un bes, nga ta nrola, nga ta nrola, nga ta nrola mas i ola, na konta-m nha verdadi mudjer. Ki un kusa ki nga ta oja tanbe ki ka sta mutu bunitu, ma i ka nada ku mi no. N ta fla pamodi ami N ta fla, si ka sta teru N ta fla. Mi tanbe ka sta pamodi si omi sta ta dura ku rabienta o ka ta rabienta o kel-li kel-la o a ta fase eradu, ma N so kel ki ta fla no, mosu. Má ten un kuza tanbê ki ki kel li kóka, kuzê? Kel kuza li kóka sta bunitu na gosi. Kel kuza li sta kuza más feia ki ten na mundu é kel kuza li. Kuzê? Imajina kuza, otu algen li na Kabu Verdi, otu li na Mérka, otu li na Xina, otu li na Fransa, na Purtugal. Má pamodi kóki algen ki ta sta na mésmu téra ku kel otu ka ta likuti, ka ta koba, kunpanheru?

Na ka ta ira koba-u fase kel-la, kel-la, kel-la. Pô, sin si tudu kel kusa ki el fla, bu inginora-l, na óra ki el ta pâpia na bu vida, mos ki panha bu maridu, bu rebenta se kadiaba, bu faxi kusa bunitu. Ago, per inkuantu, el ta fla, bo ta fla, fla-u, fla-u, fla-u, fla-u, nhos ta fika un benka, benka, ta ben, ta bai. Mos ki, mo, mo, mo, abusu krê ser mudjer di verdadi? E ka so bu ten zekinha pa omi rabenta no. E ka so pa padri pa fla ma yo padri no. Mostra respeito. Hava tu sai com alguém, tu alguém grande, com, com cabelo branco na cabeça, tinha alguém tá cobre, tudo palavra. Você me tem ganas para alguém tá fazendo Facebook para tá cobrando só sede. Ta koban so fede. Pois ta koban so fede, ta a ves siñor ta koban kada palavra nta pensa si ten sakadeau pa nrabenta. Si ten dinheiro pa nkumpra karni pa nrabenta. Si nka si si nka sta feliz ku ku mudjer ki nta tene pa npu pas. Aki nhos tene kolega ma sen nhos nta algen lonji kunpanheru nta nta me na fesibuki ta koba kunpanheru si majodu ma sen. Ui ten kusa ki é kusa más feio ki ten na mundu. Bu ta txoma bu, bu ta txoma kel sala di puta. E bo é ka puta. Bu ta txoma pe ba, nho diskulpa mô. Amo amo kau mai, bo ka ti di bo, ba amo ka di bo tanbe. Bo bu ratxa kaiera, bo ka te kaiera. Moti tudu ki kusa ki kel algen ta flau, fase tudu é kontráriu. Dja kadiadu kes kuza ki pube mundu Ki papai rabenta mamai Ki novi mé bu tava la ospital bu ta pupa Ué ué ué di kel jetu É kel la ki es dja kadiadu Ih mozinhu bu ta ka na facebook Algen di 40. Di sa sértu, algen ku fiju grandi, algen ku sábi i nu ruspeta kunpanheru, ta seta koba kunpanheru so fedi, ta koba, Puta ki pariu, bandida, na npresta, kel i kel-la, kel i kel-la, kel i kel-la. Má siña, kes kuza ku ta txoma algen é kes kuza ki bo é. Kes kuza ku ta txoma, ku ta txoma, i sima mi sta li, ami é sérpa bandidu. Sukundidu. Abo e sepa bandidu klaru. Ke sukundidu e mas priu ke ke ki sta klaru. Pake tudu ken dja sta ma bo e dja sabi ma bo e bandidu sukundidu. Dja sta ma bo bandidu klaru. Tudu ken ta fika ku medu bo. Kel go ke sukundidu bu ta po dentu kasa go bu aku ta panta mata kalesa un bes. Fla mudjer, bam fla nhos un kusa. Nhos nhos mudjer e sabi. Ta faze-nu sabi. Má, mozinhu, ten un paranóia ki N ta fla mudjer, ka atira mi, ka nada a ver ku ômi. Ten kusa, kel-la é feiu própi. Nu ten un mudjer ta, ta xinta déntu di se kasa, otu ku, ku un monti losa pa laba, ka ta laba, a ta preokupa pamodi N txoma-u di puta, kel, kel-la ki mi más puta ki bo. Mozinhu, mudjer dja ten fidju ku kuatu ômi? Ka nada ka ten. Mudjer dja ten, dja, dja pô-mi kornu? Ka nada ten. Bu ten bóka di fla otu, otu puta?

Zé ka deba ta subi monenti, karni N ta rebenta monenti, N ta ba nha trabadju, N ta sabe di nha fidju, N ta sabe di nha nada, N ta sabe di nha familia, u restu ki sa fodas. Es koba te koka. Ma ke kuza li? Dja da pa remu si. Ta sta algen dintu di son burku li si N ka ta koba kunpanheru?

Ma n ten kusa ki alen di fedju bu ta txoma, bu ta txoma pa otu na-m presta kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la, kel-li, kel-la. Bon, kusa bo sinha, mudjer é sábi, mas é pa da-u kabésa ruspetu. Mudjer é sábi pa da-u kabésa ruspetu. Mi n gosta di mudjer, mi ten família mudjer, n gosta ben ta txakadja, xinga-dja, gosi, n tra ben ta própi. Haa diabu, oji nu ta trenpadu pa la di se. Ago imajina un ku staba pamodi go. Ta txoma kunpanheru ta koba, ta koba, ta koba. Ago ku se go ki kel koba go, tudu kel kusa ki bu ta koba kel algen, bu ta fase ben ma pior ki kel otu. Oji nu koba ka ta rizolve prublemas asin. Argen si kobau so fede. E sima un dia algen txomau no atenson, nu ten un virus. Oji nu dodi ku tulvelu ta due. Siumi ta due, inveja ta inveja ta due. Nós não preocupa com nossa cabeça, não preocupa com nossa vida, com nossa família, com nosso filho, com nosso furo, com nossa caixinha. Não, não está preocupa mais não. Não preocupa com a vida de quem outro que está lá, se casa, está comida bem, está rebenta, para tá por, mas é porque vai chance no mundo. Outra, outra, a gente tá como comer só fiel. Menino sentado tá chora, cada toma conta menino. Ku, ku, ku kopu, losa pa laba, ka ta laba. Kasa di banhu tudu xuxu, ka ta bati ropa, ka ta linpa. Bu ten tenpu di ben pa festa, pa, pa, pa kuma ki mi sta la xintadu na sofá, mi ku bu, bu, e ku si maridu, trankilu, ta kumi, ta bebe, ta benta kusa. Aba bota koba. Pamodi na ku koba saladu ta intradu na konta. Pamodi na ku koba bu aba ta fika más bunita. Peru nkuantu bu aba ta koba, bu aba ta dixi bu nivel.

Bu ta, pamodi imajina un kusa, é sima di ken ta fla si, Ué, ki é tolobaku la nsin? Abo é más tolobaku, bo ka ta djobe vidru di tolobasku? Ka bu responde, ami nton, ami si ka gosta di un kusa, N ka ta djobe. Nsin, ami ka mal di ki ningen. Ami nha pensa ma ka ten algen ki ta faze vidru ki N ka gosta, ma N ka sta obrigadu pa odja-l. Si N ka odja, N ka ta pâpia, N ta fika la, N ka ta djobe. Kenha ki ta djobe vidru di dodu? É más dóru ki N ki keda oru inda. Má diskulpa. Imajina un kuza ta ardienta asin. Ô si, pa kusa ki. É, ten di kuza ki é tristi própi. Ten kuza ki é tristi, ma ten, ten kuza ki, ki nu ta sta sábi, nu ka ta sta si nu sta. Nu ta sta filís, nu ka ta sta bistá. É sima mudjer ta tene pion di maridu. Ta odja ku kaixa di manka, sapatu di marka. Pamodi si mariu ta manji, ta trabadja pa pô kumida na kasa, ta ben ka ten tenpu. Ka ten tenpu pamodi bu ten ki ta ba trabadja, pô ben e kansadu, nen tenpu di troka ropa na trabadju. Ka ten ku ta ben ku ropa trabadju. Mudjer ta odja na rua, ta odja, ta fla, No, kel-la kri kri. Jezu ta bai, ta txiga, ta xuxa ku kadera, kafé ku rosi na besta. E si nos finhu no da valor, ke ki di nos? Purmeru kusa, mu ka ruspeta ningen, no. Ruspeta bu kabesa. Si bu ruspeta bu kabesa, kel-la e midjór kusa ki ten na mundu. Pamodi imajina un kuza, Bo su ka ten rupeta pa bu kabesa ku kin ku atxa ma el ta da un rupeta bo? Ami N ka ta da-u. Ami N ka ta da un rupeta pa bu kabesa. Tudu algen rupeta si kabesa. Algen rupeta si kabesa. Na, mosinhu pa janta. Mosinhu, moku, jeladu. Bu ta obi monti kuza ki ta kontise. Otu dia, kumesa ta fla mi un kuza, Ami N ta gana algen ki ka gosta di mi pa koba-l na Facebook. Ami un dia N ta fla-l, N ta fla, Koitadu, koitadu, sima e trobaku, sima bo, sima e, sima e tu, ami sima e trobaku, N ta rispondeu. Má bo imajina kuza, ami si N koba-l na Facebook, kuma e riponde pa ke tudu kuza ki N fla é verdadi? Ke ke ta riponde? Pa ke? N ten ténpu. Ami na óra ki N ta koba-l, N ta pensa, N ta pensa fase monti kuza na vida. Kuza ki N ten na tera sô ata koba. Abo ka é di bo, Facebook é di bo. Algen si submete un algen mosinhu ka meste koma non. O sedu o tardi nho sta konta. O sedu o tardi nho sta konta. Achi nho konta txeu ma e bu fla si, Olhe bene, ami ka gosta di bo, bene rabenta konpanheru. Li bu ta sedu un mudjer spertu, un omi spertu. Ta ta tra di facebook, ha, puta, nan presta, txulena, i. I bo e ku si e. Bu é santu ô nhu padri? Ta ben, kuzê mi ta fla-u? Kuzê mi ta fla-u? N burgonha koba algen nunka. Ta koba, ta koba, ta koba, ta koba. Bu é, abu é, kuzê, nhu ta kuta. Bu é puta, bu é na npresta. Abu é kuzê? Ome ka puta ka na mpresta. Kes 5, 10, 15 ome ku tene e ku se, e kila ki ta po mudjer puta. Po txomadu di puta e po ka nase. Pabia di gosi ninsin i mu ta fla na nha tenpu ta fladu mudjer suma di ta baxa di ome i el puta. Ki ta fladu, i ta fla sikin, ome ta fladu, ta fladu. Agora un kusa ko. Nhos ta fasi un storia gosi, ami ka kre pa ningen ri no. Nhos é un kuzau. Nhos é, nhos é un versão de dois mulher que namora com o mesmo homem. Então é tem diga naquela parte lá. Nhos olha. Nhos olha, moço. Nhos olha, nhos olha. Que ali é dois com bossa. Dois com bossa. Agora, a mim tem mulher dentro de casa. Ami n ten nha amanti pa fora. Nha mudjer ku amanti sa ta diskuti. Si nu kre sabe, amanti ten forsa más di ki mudjer. Más di ki mudjer pamodi nos, nos é buru nu ta da. Pamodi na vez di nu da mudjer dintu kasa, nu da karinhu, nu da amor, nu da tudu. Ba doi. Mô ta fika kuzê modi? Bu ta fla no i pamodi omi senpri a ku teu amanti pa fora, lo e ta parseu ma doxi. Ma e so mintira. Pamodi ama, amanti e ben ku e ben, e, e ben di parti di prublema. Nton a ku teni, a ku teni mudje, mudje pa fora. Bu ta kri su teu mudje dintu kasa. Mô sin ta fla txapeu di argen ka ta sirbi, ka ta sirbi bem. Su pista bu ta tuna da manha.

Abo bu ta roba nha mudjer di tu kasa puta mas ku tempu ki ka ta poi si maridu bo si pika mudjer di un nhoi ka manda ki lotu ma tambe nos omi tambe nos nu ka ten burgota e kuse ku ta fasi nos nu ka ta konsigi konforta ku mudjer kuma nka ta fla nu moi pa konforta ku mudjer pamo ami ami tambe nha nha fase txapadu ta ami ki ki bon nu ta atxa me sabi mo si aku ten tres kuatu sinku mudjer ku ta pensa me sabi ka sabi no. Mos nha ki prublema ta ben, mos ta ben di un manera ki avês u ta avê u su ka ten grandi kabésa, u ta dizorienta. Mê bai omi, un di omi ki brinka ku vida, bu bin ku sentimentu di kel otu. Djunta mudjer pa li, pa li, pa la bu ta skese mo si. Bu ta skese ma Deus da un linda, un maravilhosa mudjer dentu kasa. Bu ta skese abi di bu fidju, bu ta. Aba bu ten kabésa fin di simana ki bu bai un mudjer pa nha bai fase konpra. Bu ka ta bai nau. Diretu, so sai, ta manda mensajen. Otu ku ta ta koza. Txeká si mudjer, u ta txeká, u ta skese si u ten mudjer, u ta skese si u tene pilon di mudjer dintu kasa, u ta skese si u ten pilon di mudjer linda ta kuida di bu fiju, ta kuida di bu, ta kuida di bo mesmu, u ta skese. Amanti sima puera, kila no oju ta feri kabesu ka ta kuida karus ta na bo. Ma amanti tanbe é ton dosi sima mel, mosinha, é sima mel. E di oxi bu ta bai ku e ta ben kasa. Bu ta bai oxi poi amanhan sedu ku e ta ben kasa gosi. Kila ka mi ta mamia nbai tambe. A ku ta ben ku ta por si sabia nbia. Avia u ta bai te ku aman sesta fera u ta fla nta ben sabu nu ta torna bai mas tardi. Bu ta bai u ta ben ti dia dimingu anti nbaxi. Ma u ta ka ben pati e taxu fetu.

Ma nen ka ta fadiga inda bu ta txoma ta koba Mozinho, nho pensa ma N ka fazê ero N fazê si mozinho Ma imajina go si mudjer fazê otu si fazê di otu manera go Si fazê di otu manera si mudjer ki fazê-nu si. Nta na lintu kasa ba rabenta seka di amba, mo ku ta fal? Mo nta pira nta mata. E mesmu kusa nos. Un monti algen ta pensa un kusa, un monti kusa. Nos inda ta oja un kusa li. Un kusa pedi un namorada trafia di kel kusa li.

Mo fia mi nta abri un kusa mi si un zone mi abri mi na cara tambe ka mo na ma sinal mo ka ta toma nta toma o telefone pa tunda bai ma un kusa mo si aji no tene un familia nka ta fla so mudjer nau ma ta fla familia mo si bu te bu familia bu te un mudjer nhos e kasadu nhos ten nhos fidju nhos ten nhos familia dentu kasa sabi di organiza nhos ten nhos tudu kusa djuntadu mo si nhu ten un monti kusa ka no dexa ta panha no kabesa pamodi mo si na un kusa flaru si.

Bu ta ben Mon si bu ta sai fé detada bo ku amanti el ta sai konbersa abo bu mudjer a el é tola a el é isi mas akilo si bo é un omi di verdadi ta fla si kusa kuse ku ten a ver ku nha mudjer si ben li ka bu ten nada fé ku nha mudjer da stop mas un fla ai eu nta senta la na kasa la nsin kel é konbersa nhos tudu omi. Oxi nha ta bai nha ta nha ta bendi un kuza ta pasa pa kel otu. Ai abo detadu ku amanti otu korasan ka ta ka ta djuda ta pensa ku ana ba kasa pamo ten monti omi ta ranja amanti ma mudjer ta da korda seku ta leba kol e diskuti i abo ten ki ta larga kel nha ta konsigi amanti ta fla. Bu tinha ta larga bo mudjer. Bo ke kel la ka mudjer pa bo. Kel ka kel la. Abo tambe ton inosente. Nan nan ka preokupa nga ta orienta nha boy dam ta larga. Nunka ka bu fla bo si. Pa bo ka larga anti di ameti ku el. Pa bo ka larga anti di ameti ku el. Pabia ten munti kusa ki nu ta atxa nu ta fasi pa bo so fala ten munti kusa ten munti kusa ki nu ta fasi. Mos tinha so prulema ki na ta buska gosi. Sô prubléma. Si bu krê ser felís, bu krê ser un ómi responsável, un ómi di dentro di kasa ku bu família, ruspeta kel algen ki bu sta ku el dentro di kasa. Ka bo modi ma N ta fla ma mi é santu. Nau, mô, é sô kusa ki N fase, sô merda ki N fase. Mi N kustuma sai, N ta txiga kasa própi i na kabu ta atxa ma bu ten razan, mô sinhu. Mô sinhu, ten kusa ki ta fladu más bunitu ki nha pai sénpri ta fla-m, ma nu nase na un ténpu sábi. Ma na se ténpu. Bu ta odjaba di un den pa kel otu era sal imajina anos gosi na kontra di gosi nu pira di gosi nu pari gosi nu kasa gosi nu faz tudu kusa gosi pamodi antigamenti mosinha antigamenti di jetu ki ki ntoia nha jetu ta fla mi mosinha era sabi ela mi kustuma sai liki di otu ladu mosinha oji mosinha ben sen karigador di telefoni el fla mi oia mamai liki di otu ladu ta panha lenha El fla, Má sábi ki deita un anu ku mudjer dintu kaza, menta fia kadiau. Mutu más ta ben. Fla, Djon kota, koma si sta? El fla, Minista, ben ninsin na fésta, ninsin. El soba pé di mbanga txor riba deja. Kel é ku ta ben faze djon. A un ta ben guta, mosi. A nu rupeta no família, nu rupeta, mosi. A ku te mosi aki nu sta ku kre ser felis. Kusa ki ta pô ómi ku mudjer. Mutu algen ta fla ma é dinheru, ki di kel-la, kel-la. Na Europa, na dinheru, tudu algen ta trabalha, tudu trabalha na trabalha. Tudu algen ta guarda se dinheru trankilu. Pamodi si é di ja ki un mustura ja ku otu mudjer ô mudjer mustura ku otu ómi ja, kusa diferenti. Pamodi a kuba kasa del, a ki mudjer bala ben ta se kadiaba pa fora ki ben dintu kasa, el ta sta agresivu. Ómi tanbe é mesma kusa. É ka so mudjer, é ka so ómi ki el ta pui tanbe no. Mudjer tanbe sa ta nbaza mo kabadu ta. Tudu sa ta pui. Omi ta pui mujer sa ta pui e ka so omi ki sa ta pui no muzika pa e mujer la ki ta dadu konta e tristi ma e tristi pamodi abo djo li modi si no ta mi ten mujer la na kasa y ami n ten amanti pa fora avia mujer tudu lugar ku sabi e sima tanbe aku sa irmon si nha aku sta nganadu e tristi.

Nelita, Nelita, kel ténpu, modi kel ténpu nten lumi, nin duvuru ki kel ténpu ya nka, kel li ka ten, nin ka ta para-m propi. Ami ya npasa mai na mundu, ya nrebentadu, ya npiladu, ya sotadu, ma ndura kuda konta.

Fika ketu na bu kantu un orinta trus ninguém ka ta pode oprimi el na nos inho o goza un pa nos kau vede na nos inho algen dretu manso sabi i ntende un sabi como sinta fla un kusa un kusa como se paxenxa na mundu ami un kusa ki nta kre apanho des pua pa na seba di nhi ke jetu li tudu algen ta nase ku si kazal ka ten juntada ka ten ranja do ku tres en omi nen mudjer pa ta da si ku si kazal fetu Abo é pa kela dimon. Mundu éra sábi. Kel algen ki ta fika ta, ta, ta matata algen, ta kobisa, ta nkuta bida. Mon si, ah, diabu, fotu di mundu ta fika bunitu. Mudjer ki ta koba kel, ta fika ta, ta, ta fase o kusa eradu, bida ta, ta bira ta, ta nkuta. Mon si, ta konta nha verdade, ami, ami ka ta morri abartin. Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde para todo mundo. Di ki jetu? Diretu, kusa diretu, manso diretu. Ami N ta ten pa mundial la di otu manera, manso. Si N ta papia na vida di algen, si ku kel algen ku ta bai N ta papia na vida di kel li, na di kel la, pa ta diminui tezon. Manenti asi. Algen ki ta fasi ki é konsideradu. Pa bida ta fika más kurtu. Mozinhu ta fika tudu studu di kel jetu. Mundu ta kunpu, má gosi di nsin. Na verde oia un algen di nsin, gosi di nsin pa bu fla si, Nu djuda bu ta inpura. Si oia un algen ki é sábi di amor, nu ta pena, nu ta pintxa pa kel-la pa móre. É asi ki Deus dexa nos. Ami tudu kusa N fase, ma tudu kusa N fase, ma ten kusa ki N ka ta fase. Ten kusa ki N ka ta fase. Ami, ami, ten, ami N ta fase eradu, bo ta fase, tudu mundu ta fase eradu. Ma ten otu ki ta ba lonji dimás, ta pasa kaminhu própi. É sima otu algen ta pasa kasa. Bu ta bai, bu ta sta tão moku ki bô ta txeu ta pasa bu kasa. Mon si tem um mundo ku ta ki ta fala, mon si ta é kasa. Munti argen ta pensa ma sta ku um argen, me pô gosta nau. Su gosta ku ter rufetu inda gosta ka ta juda inda. Di ki min ta la di matu, la ba si, la di matu, la di fora. Mon si nga ta pega si, mon si sta um sepa friu. Ma oxi oi N fazi trabadju oxi N fazi trabadju ma oxi N gusta N ta fazi tudu ki N gusta ka nu matrata kunpanheru no nu rupeta kunpanheru nu rupeta kunpanheru nu rupeta kunpanheru oxi pora mosi ami oxi N ta gusta bo ami sima si N ta na Lixenburgu. Modi algen ta kre koba-m? Má si es ta na dixan-m pur ki el ka ta koba-m, el pode pâpia na algen i fla si, Oia, N atxa isu más akilu. Dja N rapara ki kuza li insin? Otu dia, otu la Mérka ta dikuti ku algen li Purtugal. Otu la Fransa ta dikuti ku algen di ki kóla insin. Má ki sta pértu ka ta dikuti ku kunpanheru, nau. Ami kel-li N ka ta intende. Ami kel-li N ka sta ta intende. Má N ten mundu. Má dja N rapara ki kuza li insin, kel mudjer ki N ata oia ta koba kunpanheru li, nunhun ka ten maridu. Nunhun ka ten. Dja N rapara. Bon, dja N matuta ki kuza li, dja N oia un saxi.

Si bu ten un maridu ki sta filís dentu di kasa, bu ka ten tenpu di ko? Nton abo e duenti. Bo e duenti. Si ami, si bu ten mudjer, bu ten, ami sta dentu di kasa ku nha mudjer, bu ten tenpu di palasiada? Ami nga ta ruma manenti pa manha ka mi? No! Pa mi el trabadja, pa, imajina bu ta manxi sedu, bu ta trabadja, bu ta ben sais ora di tardi, a buska mininu na skola, pa ben, pa bu laba bu kaisinha, pa ben, pa bu laba ropa, pa bu fla kumida pa bu maridu, pa bu pega maridu pa bu ta ben ta txeka di abo, ta txeu ora di bu dieta pa diskansa. Dja rapara ke kusa li mostra? Nho di kui ma nta fla nho si me mi nsa ka kontenti nada fasi ku ka teni ka teni ka teni nada fasi mi dadi yanti ma ki nunku ten rapara kel ke ta koba dianti manxi ka ten maridu a ku teni faita di pezu ku ten faita di ki ze ka kusa dja toma konta kabesa bu ta koba pake bu ta dodu pamodi nho rapara bu ta ten maridu dentu kasa maridu la kuartu ta durmi. Mudjer li staba ta koba algen na tilifoni. Opa, ka burgonha, mosinhu, paxénxa na mundu. Dja na para, dja na para un kusa. Mudjer ki tene ki ser txibu, ka txibu. Mosinhu, no ki sta na Europa li zen. Dja na para ki kusa li, mosinhu. Mosinhu, kel li, ken, ken krê ba ku mi, ba ku mi. Nhos len kusa li. Mudjer ki sta feridu dintu kasa ku si maridu ka ta preokupa ku vida di algen. Dja un mudjer ki tene maridu dintu kasa, maridu pa fladu pa algen pa fladu na rua, maridu ki ka ta benta se kadiaba ka maridu, maridu ki ka ta pabia ka maridu, maridu ki ka su ten maridu dintu kasa inhosa ka miu ka maridu. Mos N ta flau e inpresonanti un mudjer ten fidju, ten fidju, ten familia, ten si maridu ki ora ku ten tenpu di koba algen. Ba trabadju txia ka sta kansadu bu ten ki ta toma banhu pa dizinfeta bu ten mininu pa pa kuida del bu tene kumida pa kusia bu ten kasa pa linpa ki ki tenpu ki te ki tenpu e na ora del ben ta seka diabu bu ta tra kes tenpu pa koba kil otu si oja ta koba pamodi Kaba dja zeka dja uzi. Mi ki fla. Mi ki fla sa tunda fla. Kes mulher ki nhos sta ta odja ku omi dentu kasa kuma ki ta nhos ta fla omi pamó munti algen ki tene omi ka tenau. Ka tenau mosinha. Munti algen ta odja na Facebook ki feliz da vida. Mosinha feliz. E pasa dintu kasa miu ku mudjer. Nhos ta papia, nhos ta brinka, nhos ta fazi tudu kusa. Arian volta mundi. N ka ta papia. Pamodi i dja fla na el, pamodi sta djuntu i e. Nau. Mudjer di Josué ta koba omi. Ta koba, nau, ta koba mudjer. Se ten maridu, ka sta dretu mo sin. Mudjer tanbe, ke kuatu el ka ta koba omi ta un monti.

Ela na pâ-bu, bo si, ma tudu kel ku ta un anu, ku tudu algen ta koba, otu la Fransa ta koba kel otu, ta Fransa ta koba kel otu, ti ki sinku óra di manhan na Facebook ta koba kel otu. Si bu tene mariu ten ténpu? Si bu tene bu mariu provavelmenti ta sekadiá, bu ten ténpu di ba oja tolu ku tola ta koba konpanheru? Bo si, si ma el ta, kada bes ki el ta fla-m ki el ta koba-m, puta ki pariu, N ta rabenta un kaderada di ki jetu. Ma nau, el sa ta, el sa ta riponde-m mé, Mô Wéria, N ka ta seta. Mosinhu koba Kal stroba au kuida di bu maridu Kal stroba au serventa dja ka djaba Kal stroba au trabadja Kal stroba au Mosinhu kada bes ki algen ata kobau ta fika más bunita ainda Si bu ata kobau apruveta bu vivi felis ku bu maridu dintu kasa Es ta fasi au kontrariu Nan ta koba tanbe Mosinhu koba ka mata ningen Abo es ten faita di pezu ten faita di alimentasia ka djaba obligadu es ten seleson Pamo munti, pamo ta ka munti mudje pensa, ka tudu mudje ki nase pa ten maridu mo si bu poi nase bu bu ten ku ta bentadi dja ma ten munti mudje ki amora se maridu. Munta kin ten gana ten maridu mo si ten maridu e ka nada no mo si. Ka tudu maridu ke tudu. Pa bu ten maridu dintu kasa. Munta kin ten munta kin ki pensa mi ten maridu. Bu ka ten no mo si. Maridu E ki ki N staba, ma kunpanheru di Fetela un nunti kin ten omi ndu kasa. Ta ku ta di omi ndu kasa, ma ka ta di ta juntu, ka ta papia. Imajina ku purba mi ta seka diagu. Ta papia so ki ba festa. Ta fika sakedu nsin, ta papia so ki ba festa pa ngana algin. Mon sinhor, dixi bu nivel, no vida. No, no ser ki ki no fia, mon sinhor. No, no, no apruveta no vida di ki jetu. Mos i fla-m un kuza, monti mudjer ta fla, Nau, mi n ka krê nen un maridu. Tudu mudjer ta ten vontadi di ten se maridu pa kaza, pa ser filís. Tudu mudjer na mundu é mésmu ki ómi tanbê. Má ten monti ki ta dadu dretu, ta panha ta fulha. Ta panha ta fulha. Pamodi? Ken tu é na Zé Kalhau. Ten un monti di omi ta ten bilon di mudjer ta troka ku pa fora a ki perdi ta fia ku rotu sima kes frira kadera é mesmu mudjer ta tene bilon di omi nto kas bu ka ta oia mu si é sima ta fladu i bu ta tene bilon di mudjer ku ta oia no bu ta oia ku perdi ku tomadu el da bo ta fla por sabeba

Ten munti mulher ku ka ta laka ta perde familia. Ten munti mulher ku ta sali di kol, bu ka ta laka pamodi es ten ku ta juntadu. N fla sin, Awa, pode tene mulher bo gosta del, bo ka larga el pa nhos dama kunpanheru, pa nhos i amigu, pa nhos ta fala, pa nhos ta brinka. N tra kuma el surpresa. Kela ki é amor. Kela ki bu ta fla ma bu ten maridu. Pa N tene mudjer N nu kasa pa mi N deta la kuatu mudjer di sala Ami pa N tene pa N tene mudjer pa nu i Pa N tene karu pa mudjer ka ta nu ka ta fase konpra juntu nu ka ta ba feria Ke la pa N fla pa N tene mudjer e ki kasta di mudjer es ali so so pa fla no e tene e na e tene mudjer N tu kasa. Otu nen kaxinha ka ta odja. Pamodi el ku ta ben di trabadja kansadu, mudjer el dja bati na makina. Bu ka ta odja kel? Pake pa N ta mantén maridu? Pa N ta mantén algen pa N fla, Nau, ami N ten mudjer? N ka ta fla. N ka ten, N ka ten. Agosi, ten monti di omi na nha zona ki ma bu fla ma e ten 30 anu, mi e ka kume ninha ati oji, ma e sta ku mi. Nau, nu ka sta obrigadu sta ku ninha. Mesmu na Europa ki tudu ken ta trabadja, tudu ken ta trabadja ta ten dinheru, ta bu franja bu kasa, bu fika dentu kasa, bu baza bu punheta ti bu mori la. E vivi inganadu mo si. Kaba oca ku ta vivi inganadu, oca ku ta dizingana, e tardi dimas mo si. Bu ta sta bedju, bu ta sta maliotadu, bu ta ba e si ku ta ken ta dizalima e ta aguenta kabesa un bes. Munda ken ta pensa amor amor e pa ser amigu, pa nhos sta papia. Undi ki fin di simana undi ki mulher ta bota sosté na si kabel nhu ta pâpia noti mas nhu ta konta partida nhu sta brinka nau kela ka sta mas pa brinka é pa koba kunpanheru pa matata kunpanheru pa fasi ki nau mosin si bu ka gosta sai bu bai oh diabu pô la ku sabe bu ka sai bu ka sta bu sta baradu ora ta ben ami ami ki ta ami ki ta sai.

Ta dexa omi ta trabadja, ka ta paga renda, ka ta da dinheru, ka ta fasi nada, omi ta tene poku, e la ke ta kumpra kaixa di marka, ta kumpra tudu di marka, di la ke ta sai, pamodi e tene tudu labaku, ke ta bai tudu, di sai e so pe bebe grogu, pe fuma, pe fasi ke ke ta fasi, e ke la, e ta fika la ka ta sai, a ki ta sai. E e malhotadu dja ki ka bali nada mas e ta fla nau e e bo e sta ku kel mina la mina fase koda e fase koda e mo ke sta li so mintira si pa fase koda ki fase kusa da pa mudje pu omi kon lapis ko pa fu pa pa pa inforka la ki ta fla fase koda Paulu la malhotadu mo sinhor ka ten nada mas sai bo sta filis ku algen ma panha su gosta kunpanheru e ka pa gosta di kuta di kel otu e ka pa e ka pa gosta di kel otu e pa gosta di verdadi. Ami N sta na trabadja xintadu ku nhas amigus, xintadu, xintadu ku nhas amigus, mudjer txobe, omi ta responde-l, E kuzê ku ta txoma-m? A ku ta responde bu mudjer, Fika oba pa se kasa nton. So ki no avê nu ta fatxa nos kabésa baxu, baxu jetu. Nu ta fatxa nos kabésa baxu jetu. Bo sima sabe, su ka sta ku algen, ka ta konbina. Sai bu bai, pa bu ka sta maradu.

Ten maridu ki nen ka ta pâpia. Ten maridu ki nen ka ta akunpanha-l na kre. Fala, ma ten maridu. Ô, kel-la, ki kasa maridu é kel-la? Kel-la, nha fika dretu. Nha fika dretu, pamodi oji friu sta dimás. Ta ba buska bida. Imajina mi, imajina mi, sima, sima kos sta mariadu ali nsin, sima friu sta ali nsin, N ten ténpu pa ben na bira di kel-la. Ô, nha fika dretu, nha fika dretu, nha fika dretu na pâpia di Deus.